Wel Brian, diolch yn fawr iawn am ymuno 'da ni. Blwyddyn Newydd brysur, dylen i ddweud, mae'n mynd i fod yn flwyddyn fawr i chi. O, yn anhygoel, ie. Mae'r, wrth gwrs, mae'r Gemau Olympaidd a Pharalympaidd yn dod lan yn yr haf. Y Euros, wrth gwrs, ym myd pêl-droed, ond lot o gystadlaethau eraill hefyd, gan gynnwys cystadlaethau i'r athletwyr i ennill lle, falle, yn y Gemau gem i'r Gymanwlad Wlad yn Gold Coast yn 2018, so mae'n anhygoel beth sydd o'n blaen ni. Ond wrth gwrs mae'r mae'r cyfnod yma, uh, cyfnod byr sydd yr athletwyr i ennill lle yn y tîm Prydeinig ar gyfer Rio, a mae hwnna'n uh, amser bwysig iddyn nhw ac wrth gwrs i'r hyfforddwyr, i uh, teuluoedd nhw ac i'r gwyddonwyr a'r hyfforddwyr sy'n gweithio fan hyn. Ni'n darllen ar eich gwefan chi disgrifiad eich swydd chi fel Rheolwr Perfformiad Elît, gweithio'n strategol er mwyn sicrhau bod modd i athletwyr Cymru ennill medalau mewn gemau mawr. Dim pwysau o gwbl arnoch chi felly? Wel, nid fi fydd yn cystadlu, mae'n rhaid i fi ddweud, so mae hwnna'n rhywbeth dda. Ond wrth gwrs, ie, mae'r cyhoedd, mae'r wasg, mae'r Llywodraeth, mae pawb eisiau llwyddiant. A mae hwnna'n bwysig i Gymru fel wlad, i ddangos pwy mor... pwy mor brwdfrydig i ni, pwy mor heini mae'r wlad yn gyffredinol. So mae llwyddiant ar y llwyfan rhyngwladol a wrth gwrs y llwyfan fwyaf falle, Gemau Olympedd a Pharlympedd, yn bwysig iawn i ni. Ond dyw e ddim yn hawdd, mae rhaid gweud. Mae'n siŵr bod chi'n casáu targedau, mae pobl, pawb, ym mhob Rhan o fywyd is yy gosod targede, dyle mam. Ma' raid bod yn yn synhwyrol am y peth hefyd am wn i. Ie, ma' raid bod yn synhwyrol, ond t'mod beth sy'n diddorol, os chi'n siarad â'r athletwyr, ma' nhw'n gyfarwydd â cael a a set o targed. Y y problem sy'n dod pan ma' pobl yn cysylltu buddsoddi 'da cyrraedd y targed, achos ma' byd chwaraeon, yn amlwg, Dw i ddim yn sicr. So, allwch chi fod wedi perfformio'n dda a heb ennill y medal. Os chi'n cael y buddsoddiant wedi tynnu oddi wrthoch chi oherwydd hynny, mae hwnna'n anodd i gymeryd, ond yn gyffredinol mae'r athletwyr yn yn gyfforddus 'da targedau. Faint o lwyddiant chi'n meddwl ddaw â fo 'ma felly? Mae 'na enwe cyfarwydd yn amlwg yn mynd i fod yn cystadlu Yn Rio. Oes 'na enwe anghyfarwydd falle am i ni dorri drwodd? Wel, mae'n anodd gweud ar y foment achos ry'n ni, fel wedes i, ry'n ni yng nghanol y y y cyfnod o pobl yn ennill lle yn y tîm. Ond mae'r e- enwe yy adnabyddus wrth gwrs, Geraint Thomas, Jazz Carlin, yym Aled Siôn yn y gemau Paralympiaeth, Hollie Arnold. Mae enwe cyfarwydd 'da ni. Falle fydd un neu ddau yym fel Jay Jones yn dod trwyddo, ond dwi ddim yn credu fydd llawer. Fi'n credu taw dyma'r flwyddyn o'r enwau adnabyddus, a falle, flwyddyn y menywod fydd hi. Beth sy'n ei chi i gredu hynny? Wel, falle canlyniadau yn Gemau'r Gymanwlad yn Glasgow flwyddyn diwetha', neu dwy flynedd yn ôl bron i fod nawr, yym, a, timod, y merched yn wneud mor dda yn y gemau hynny, a ma'r enwau hynny, maen nhw mwy na thebyg yn mynd i fod yn, yym, yn cystadlu yn Rio. So yym ma'r a- ma'r arwyddion yn itha ffafriol a wrth cwrs mae un neu ddau enw fel Jay Jones, hi yw pencampwraig yym Olympedd presennol yy a mae 'di bod yn cystadlu'n itha da. So ie ma'r ma'r arwyddion yn itha da o ran yy menywod so Jazz Carlin, Georgia Davies, Jay Jones, Eleanor Barker yn y tîm seiclo, Ciara Horn hefyd yn y tîm seiclo. So ie, yy ni'n gobeithio fydd un neu ddau yy Hannah Mills yn hwylio wrth gwrs, bron anghofio, mae mae jyst yn t- cario mlan, so yym ie ma'r arwyddion yn itha itha da. Yym o'n i'n hoffi hefyd blwyddyn dwetha o'dd Doctor Laura McAllister, gorddi'r dyfroedd braidd yn sôn bydde tîm pêl-droed Cymru yn cyrradd yr Euros yn ca'l fwy o effeth na tîm rygbi'n ennill cwpan y byd, yym beth falle y tîm athlete sy'n mynd i rio neu i yy i roi y tîm pêl-drod yn y cysgod fel petai? Be' fydde angen iddyn nhw gyflawni? Wel 'na chi cwestiwn dda. Bydd raid nhw ennill medale, ma' hwnna'n siŵr, ond sai'n gwybod faint i i cicio pêl-drod off y tudalenne blaen a'r cefn. Dwi'm credu gallen nhw wneud dim rili achos mae'n mae'n hanesyddol beth ma' yym beth ma'r pêl pêl-droedwyr a a Tîm Cymru 'di 'di 'di 'neud. Yym 'yn ni'n ymfalchïo yn hynny, 'yn ni'n gweithio 'dy'r FAW hefyd, so 'yn ni'n cymeryd llawer, lot o bleser mas o'u llwyddiant. Yym licwn i weld y pawb yn llwyddiannus yn yr haf a a'r flwyddyn i ddod, a wedyn yym gallen nhw siaro'r yy y penodau i gyd gyda'i gilydd. Mae athletau yn cael gymaint o sylw, ond yn ddiweddar sylw negyddol. Beth yw rôl chi fel Chwaraeon Cymru gyda'r athletwyr yn cynghori a a sicrhau fod yy popeth yn mynd yn iawn fel petai? Wel mae 'na ddau ongl i'r i'r cwestiwn yna. Yym o'n rhan ein gwaith ni 'da'r athletwyr mae'n bwysig iawn bod ni'n eu ddysgu nhw ar y pethe ddylen nhw wneud a ddylen nhw ddim wneud wrth gwrs ym myd cyffurie ond yr ongl arall yw gyda'r cyrff llywodraethol a dyna chi'r Falle'r y jobyn fwya' anodd, ond mae'n bwysig iawn, a dyna beth ni'n neud fel y cyngor yn gyffredinol yw gweithio 'da'r cyrff llywodraethol i neud yn siŵr bod y strwythur 'da nhw, bod y bod y hyfforddiant 'da nhw, yym bo' nhw'n llywodraethu'n iawn, a bod ni ddim yn ca'l unrhyw enghreifftiau fel 'yn ni 'di ca'l um, gyda FIFA neu'r IAAF. Um, a mae'r gwaith yna wedi mynd mlaen am blynydde nawr, a ni mewn lle dda iawn fi'n credu. Achos ni wedi gweld un o'r fan yng Nghymru gyda Gareth Warburton a Rhys Williams, mae ma pethau yn gallu digwydd, hyd yn oed pan mae pawb yn meddwl bod nhw'n gwneud popeth yn iawn. Mae'n ma rhaid bod ni'n yn ffin denau iawn ac yn anodd iawn i chi ac i'r athletwyr. Yn, yn union, a, addysg yw'r yw sy'n allweddol yn y, yr holl beth. Tymo, um, mae ma gormod o bwyslais falle Yym, pan mae'r athletwyr yn ifanc a ma' raid nhw ca- cael rhyw fath o supplements neu rhywbeth fel 'na, does dim isie. Yy, allen nhw cael llwyddiant a hefyd yy cyrraedd y nod jyst trwy bod bita'n iawn a- a- ac ati. A, so addysg yw yw'r peth allweddol i ni, gyda'r cyrff llywodraethol, a'r rhieni wrth gwrs, gyda'r athletwyr ifanc, i wneud yn siŵr bod nhw ddim yn wneud camgymeriadau. Yym, a mae'n bwysig iawn bod ni yn wneud hynny. O, yn bendant. Mae rhywbeth wedi newid, achos o'n i'n darllen eich blog chi'n ddiweddar yn sôn am David Davies, nôl yn Gemau Olympaidd Athen. Dim ond 2004 yw hynny, dim yn gymaint â hynny yn ôl. Yr unig un o Gymru i gael medal. Mae disgwyliadau wedi newid yn syfrdanol ers hynny, a fi'n cymryd mai dim damwen yw hynny bod y, y safon wedi codi. Yn union, mae, mae, mae buddsoddiant y Cronfa'r Loteri a'r Llywodraeth Cymru wedi bod yn bwysig iawn i ni. Um, Yn un, yn yn gwario fwy ar y lefel elitedd, a ma' hwnna'n bwysig. Ma' raid neud e. Mae'n costio i ennill y medalau 'ma ac i buddsoddi yn yr athletwyr. Nid nid yy project blwyddyn yw e. T'mo' yy nath y tîm gymnasteg yy menywod ennill medal efydd yn y Gemau'r Gymanwlad. Y tîm yy medal tîm cynta yn y gamp hynny. Project ddeg mlynedd o'dd hwnna. Yym so mae'n costio lot o arian, ma'r buddsoddiant 'di dod fewn. Yym. Ond mae'r galwadau yn fwy, mae'r mae'r cyhoedd yn, maen nhw eisiau llwyddiant a, a ni'n trio wneud hynny iddyn nhw. A, a dwi'n falch bod uh, system Prydeinig wedi newid hefyd a, a, a ni'n chwarae rhan bwysig yn y system hynny. Dwi'm eisiau atgoffa chi bod y blynyddoedd yn hedfan, ond uh, mae 20 mlynedd ers chi ddechrau gyda Chwaraeon Cymru yn 1996, wedi gadael a dychwelyd ers hynny, ond uh, mae'n gwestiwn amlwg, ond mae'n siŵr bod y newid sydd wedi bod yn yr 20 mlynedd yma yn rhyfeddol. Ie, mae'n diddorol yndyw e, achos dwi, dwi wedi bod yma, um, so chi'n gweld y newidiadau falle mor, mor amlwg. Mae seiclo Prydeinig yn llawn o hyfforddwyr a gwyddonwyr sydd wedi uh, dechrau gyrfaoedd yn un. Pan maen nhw'n dod nôl i Gymru, maen nhw'n edrych yn gweud, wel, falle fydden ni ddim wedi um, gadael os oedd y, uh, uh, cyfleusterau fel maen nhw nawr. So, ie, yeah, mae pethau wedi newid. Mae'n gysylltiedig â'r buddsoddiant, y cronfa loteri a Llywodraeth Cymru, a gobeithio wneith e cario 'mlaen, achos mae rhaid iddo fe. Os ni eisiau llwyddo yn y dyfodol, mae rhaid cario 'mlaen cael y buddsoddiant hynny. Diolch yn fawr iawn, pob lwc 'da'r flwyddyn enfawr 'ma. Pob lwc i chi. Diolch, Dylan, diolch.